Helo yna, Geinas yma o Lefel Gellradd Sir Gaerfyrddin ac rhaid yma eto heddi i roi gwybod i chi am sut i ennill gwobrwyon arbennig fel tocynnau'r theatr, tocynnau teulu y Canolfan Hamdden leol, a hyd yn oed tocynnau i'r Amgueddfa Cyflymder ym Mhen Tywydd. Felly ymunwch gyda Sialens Ddarllen yr Haf nawr! Chwedlyn Cyffes! Beth yw Sialens Darllen yr Haf? Mae Sialens Darllen yr Haf yn un o raglenni fwyaf darllen er bleser i blant peder i 11 mlwydd oed. Yn rhad ac am ddim! Beth yw thema eleni? Y thema eleni yw Crefftwyr Campus. Mae'r thema yn ein hannog i ni gyd fod yn greadigol, o ddawnsio i ddarlunio, o fodelu i gerddoriaeth. Mae rhywbeth ar gyfer pawb. Pryd mae'n dechrau? Y dyddiad pwysig i gofio yw dydd Sadwrn, Gorffennaf y Chweched. Yn ystod yr haf, dych chi'n cwrdd â'r cymeriadau canlynol i'ch tywys chi drwy'r challenge. Dyma gyflwyno!
Amelia! Charlie! Kai! Leila a Yasmin! Maya! Riley! Sut gallai cymryd rhan?
I gymeriad rhan yn y sialens ddarllen yr haf, Mae angen bod yn aelod o'r Llyfrgell ac mae ymuno â'r Llyfrgell mor rhwydd. Ewch gyda rhiant neu ofalwr y Llyfrgell gyda tystiolaeth hunaniaeth. Bydd un o'n aelodau staff cyfeillgar yn eich cofrestru a gallwch fenthyca llyfrau yn syth. Beth sy'n digwydd nesaf? Nawr, gallwch chi gofrestru i'r sialens Darllen yr Haf. Byddwch yn derbyn pecyn craidd crefftwyr campus. Bob tro byddwch yn ymweld â llyfrgell, byddwch yn derbyn anrhegion a gwobrwyon arbennig i'ch helpu chi ar eich ffordd. Sa llyfr sydd angen i fi ddarllen? Deg llyfr? 20 llyfr? 30 llyfr! Wel, mewn gwirionedd, dim ond chwech llyfr sydd angen darllen dros y gwyliau. Wrth gwrs, gallwch chi ddarllen llawer mwy, mae e lan i chi, a gallwch chi ddarllen bob math o lyfrau, fel... Llyfrau ffuglen. Llyfrau ffeithiol. Llyfrau lluniau. Gallai cymryd rhan ar-lein.
Gallwch gymeryd rhan ar-lein. Na gyd sy'n ein gwneud yw cyfrestru ar-lein gyda summerreadingchallenge.org.uk. Bob tro byddwch chi'n gorffen llyfr, gallwch ei chwanegu at eich proffil a chasglu bathodynnau a gwobrwyon hefyd. Gallwch chi chwarae gemau, cystadlu a rhannu adolygiadau. Pam ddylech chi gymryd rhan yn Sialens Ddarllen yr Haf? Ni wedi bod yn ffodus iawn yn Ysgol Parc y Tywyn, Lenny. Ni wedi sefydlu perthynas hyfryd gyda Llyfrgell Porth Tywyn a wedi bod yn mynd yna yn wythnosol. Mae'r plant wrth i bodd yn mynd yna. Wneud sialens darllen yr haf yn rhywbeth fyddwn ni yn argymell i'r plant lenni eto. Um, fel bob blwyddyn, mae'n gyfle'r plant i ddarllen dros yr haf a ni gyd yn gwybod mor brysur mae bywyd yn gallu bod, ond yn gyffredinol maen nhw'n gweud bod yn gyfnod ymlacio. ysgol a bod nhw wrth i bodd yn, yn, yn cael heriau a sialensau gwahanol dros yr haf. Yn ystod y gwyliau haf, does dim ysgol, felly mae'n siawns i ni cario ymlaen gyda darllen a dysgu. Bron pob blwyddyn rydw i a fy mrawd yn cymryd rhan mewn sialens darllen yr haf. Fi'n caru darllen oherwydd mae'n llawer well na bod ar electronics trwy'r dydd. Blwyddyn diwetha nes i darllen bron 20 llyfrau yn lle 12. Felly, cefais i medal. Rydw i a fy mrawd yn cymryd rhan yn y sialens darllen bron bob blwyddyn ac yn mwynhau o hyd bob tro. Rwy'n gwneud y sialens darllen oherwydd mae'n peth hwylus i wneud dros y haf ac rwy'n hoffi darllen llyfrau a chymryd rhan. Mae'r sialens yn bwy peth bwysig i mi oherwydd mae'n helpu i mi cario ymlaen gyda fy sgiliau darllen dros y gwyliau haf. Beth ydw i'n cael am cyflawni'r sialens? Ar ddiwedd y sialens, byddwch yn derbyn tystysgrif a medal. Bydd yr athrawon yn falch iawn pan fyddwch yn y cyflwyno ym mis Medi a gobeithio bydd gwasanaeth gwobrwyo arbennig i llongyfarch chi hefyd. Unwaith eto, bydd bob ysgol sy'n cyfrannu yn y sialens yn cael cyfle i ennill tarian Llyfrgelloedd Sir Gaerfyrddin ar gyfer Sialens Ddarllen yr Haf 2024.
Gallai gael rhywbeth arall.
Oes wir! Mae gennym drothwy'n teulu o Theatrau Sir Gaerfyrddin ar gyfer sioeau yn Theatr y Glowyr, Theatr y Ffôn Lesh a Theatr y Rifyn. Ac os nad ydy hynny'n ddigon, mae Amgueddfa Cyflymder Pen Tywyn wedi cynnig tocyn ymweliad arbennig. Bydd eich enw yn cael ei dod mewn twf o lwcus Felly pob lwc gyda hynny. Bydd tocynnau teulu a thai hefyd yn canolfannau hamdden ni ar draws y sir. Am fwy o wybodaeth am Sialens Darllen yr Haf, edrychwch ar wefan Llyfrgelloedd Sir Gaerfyrddin. Cofiwch ein dilyn ar ein dudalen Facebook a'n cyfrif X am fwy o wybodaeth am ddigwyddiadau rhad ac yn ddim dros yr haf. Felly cofrestrwch nawr i fod yn rhan o'r crefft I'r campus. Gadewch i ni wneud hwn y sialens darllen yr haf orau erioed.
Chwerthwyr Campus!